Hello nan dam ṭha cio hna maw? Kan channel in lawnglawng te kan rak don ṭhan hna. Nan dam ṭha cio hna lai tiah zumhnak nganpi kan ngei. Tutan kan chim dingmi cu aa CNO lobby Michael Van nih a YouTube channel kaltlang in CC nih Hakha khualipi an lak lo ahcun hmunhma an ngei ti lai lo timi he pehtlai in Tlawmpal ah chimfiannak kha kan van ngei ve hna lai. CC nih Halkha khualipi an lak lo ahcun hmunhma an ngei lai lo timi he pehtlai in CC cu Chinland Council cu Chinram dihlak kha a area a si ko. Public service tete pian le ṭhu ṭhawng te a herhmi paoh kha a tuah khawh a si ahcun tuah dih ding si ko. Chinram pumpuluk kha Halkha le Thantlang ca lawng kha pian le ṭhu ṭhawng i pian le nea chiah ṭhai paoh kha a tuah hlei ding si lo. Chinram pumpuluk kha a rian a si. Chinram kha a ta dih a si ko. Cu ve bantukin CB zong nih Chinram kha kan ram an ti ahcun haman elawk a ṭha lo. Chinmi an si, an ram a si ko. Halkha khualipi zong kha CB chungtel pawl Chinmi a si ve ko hna i an khualipi dih a si. Cucaah cun atu CB chungin Ral a zammi Falam, Mindat, Kanpelet, Matupi, Mara, MDF area peng chungmi pawl. Mah hna chungin Hakha khualipi kha an i dornak a si ko. Minung tampi Halkha khualipi an i dor ko hna. A ruang an khualipi a si. An hmunhmapi a si. Cucaah cun Hakha khualipi cu Thil'an khawngsil ta lawng a si lo, sibi pawl ta zong a si. Cucaah area i cheu, i cheu area i ṭhenphawt ti bantuk kha mah bantuk lungput kan ngeih kha hmailei ah kanmah kha kan taw a kan hlimtu ningzahnak a kan petu zong a si kho. Hmai le ningzah ah kan pe kho tu a si kho timi he pehtlai in chim kan duhmi um. CB nih anmah nih nihin ni tiangah ralkap pahnih umnak sakhan zong an la rih lo. Atu ṭawngpai kan control an timi he pehtlai in Mindat a si ah, Matupi a si ah, Cindawe a si ah amah CB nih pakhat an lak kho rih lo. Cindawe le bang cu ralkap sawmthum le panga, sawmthum le pariat hrawk umnak si i thlakhat leng amah CB lawng nan va doh an la kho lo i AA zan hi an va ruih hna i an va lak mi a si. Kan chim duhmi cu zeidah a si tiah AA kha hawikom ṭha kan si an ti ral kan i dohpi ti an ti. A hmaan ko. Cucaah Aa nih hin sihzi lei khan ṭawngpai laknak dingah a bawmh ko hna. Mah kha ralhrang dawinak a sianh ṭha ko. Asinain NACS a ra dingmi rian tu kha a biapimi si. Atu Kawlram pumpuluk ralkap Lungzor lio ralkap thadar lio si i ralkap sakhan va ṭaih ṭhauh, va tei, va lak sawsawh kha mah khan puai mipi bu a dih lo. A sung matat bu si. A ra dingmi rian kha a tam deuh. Kha miu ne peng chung ummi vialte minung thong sawm nga, thong sawm ruk ting khat hna kha zeitluk in dah pian le ne a chiah ṭhai i pian le ṭhu ṭhawng i public service zeitluk in dah kan tuahpi khawh hna lai ti kha a biapimi a si. Ralte kha a biapi lo kan tinak a si lo. A biapi tuk ṭhiamṭhiam. Asinain a biapimi cu pian le ṭhu ṭhawng i pian le ne a chiah ṭha i public service kha zeitluk in dah kan kalpi khawh lai ti a si. Mah ti i kan kalpi khawh lo cun miuh kan lak kan timi kha kan ngaihchiatnak, kan miping ngaihchiatnak a si lai. Ciamai i pingiai i a sautnei aucho i a phunphun kha a herh. A herh tuk caah mah ṭha te i zeimawzat kan phih khar piak khawh hna lo cun kha kan mipi pawl kha rawl umnak ah kawl rawn ah Mizoram ah an kan vahvaih tak an kan pem tak dih ko lai. Cucaah meuh va lak sawsawh in puai a dih lo kan timi kha si. A ra dingmi kha tam tuk um. Cucaah sii in chikkhatte vuk ti i capawl facang zi kangh bantuk hun kangh kha Mah khan kan raldohnak kan tawh lai hi a dih lo. Jack Hein nih sihzi in a kalpi. Asinain annih cu auhcho in ai ngaih in fek in hnung tein an kalpi i mi a um ziar. Annih cu ram pakhat, state pakhat pi an si i hriamtlai phu pakhat lawng an um. Kan nih Chinram cu yakhain bantuk kan si lo. Hriamtlai phu tam tuk phu kul le phu khat umnak ram kan si. Cucaah cun a phoihsi a fek fuanmi te, a felmi te zungzal a dir kho dingmi phoihsi kha kan biapi ngaingai. Mah phu nih cun hmailei ah Chinram cozah zong a hruai lai tiah zumhnak a um. A ruang cu Mipi nih an herhmi cu ralhrang luatter, a si rualrual in a biapi cemmi cu anmah kan mipi hna kha pianlene ah chiah ṭha i le pianle ṭhu ṭhawng i kha ṭha te i zeimawzat kan kan pipiak khawhnak a herh. Mah kan pipiak khawh hna lo cun kan thisen, kan nunnak kan thaip ralhrang, ralhrang a bu tukmi kan mipi ca kan timi kha kan mipi lila nih kanmah tu kha a hnu ah an kan tuknak lai phone an kan tuk ve te lai ziah tiah cun an inn lo a kaang dih an nunnak an thap dih an bo a piat dih cu i kanmah nih auh choh lawnglawng kan hriam le nam i tlaih in auh lawng kan uk zungzal hna i zeihmanh an ca i thil ṭha kan tuahpiak khawh ṭung hna lo ahcun kan mipi caah mitthli tlaknak si. Hmunhma kauh sawsawh si lo. Lo kaupi ngei i thlai ṭha te cin khawh lo. Ṭha te i kan thlai pawl kan thlawhpiak kho lo. Kan lo kan kilven khawh lo. A min lawng lawng lo kaupi ngeih bantuk kha man a ngeimi si lo. Kawlram pumpuluk boruak zoh hau. Halkha khualipi hna cu Kawlram pumpuluk boruak ngaingaiji a chene zoh in kalpi dingmi si. Chinmi vialte tampi inn le lo a ngei lomi ei le din awk a harsami ralzam belte i dornak hmun a si. Chin ram Jerusalem pi si. Chinmi kan Jerusalem a si. Cucah cun CC hmunhma hmunhma lo ti um lo, CB hmunhma hmunhma lo ti um lo, Halkha kong ah cun CB area zong a si, CB ta zong a si, Chinland Council ta zong a si. Halkha khulipi cu Chinmi dihlak kan ta a si. Cucu kan thinlung ah kan chiah a hau. Kan thinlung ah kan chiah a hau. Atu ah CB nih Bia an chimmi online nih an chim lengmangmi CB hruaitu pawl an chimmi cu kan nih CB cu sii mahameih kan si ee an ti. Auhcho i nai ngaih i mahameih an si lo. Sii mahameih an si. Cucu AA kha an va pehtlaih i AA ṭhahnak chohpi nih

Le an dirhmun a phunphun ruangah le an nai ngei taktak tang cu kan va thei lo nain atu ee nih ngengchianji kahdaihnak remdaihnak ser dingah ready ka si tiah thawng a thanh i min awk hlan nih zeitindah a leh te lai timi kan thei rih lo. Mah dirhmun ah cun tu hi kan um. Mah dirhmun cu ca kan um caah Chinmi cozah timi CBCC timi hi zoh a hau. CB kan timi cu aa a phu in kan dir an ti ko lai nain sihni hmahami an si. A piatte kan chim ahcun. Cucaah Chin mipi nih cozah cu an thim te lai. Sibi maw an thim lai, sisi dah an thim te lai. A tam-u nih fifty-one percent a hmumi kha mah nih Chin cozah a si te ko lai. Cucaah kanmah sisi kan cozah, sibi cozah ti kha a hau lo. Chin mipi nih an zoh, an zoh, an zoh lai. Mah hi kan cozah siseh tiah an thim te ko lai. an chim te lai i a tam u duhnak a hmumi nih cozah an ṭuan te ko lai. Mah cu a kal ding si ko. Cucaah a phoih si fek tein a um lomi hriamtlai phu, a hau hriamtlai phu an si zong sau a dir kho lo. Cucu mifim, mithiam hna nih research an tuah hnu an hmuhchuahmi a si. Sau a dir kho lo. A hnuah kum nga ruk ahcun a kuai ko, a rawk ko. Mah cu a si ko. A phoisi felfai tein a dirmi kha a herh. Vuleipi zong nih theih a hau. Kawlram media mizima hei ti khetit luklak i valaar tiang nih khan la i rel lo. Kan Chinram dohthlennak le siamremhnak pen le ṭhu ṭhawng i cah hin mah tiang nih khan a zat lo. Vawleicung minung, vawleicung ram, BBC pawl, CNN pawl nih a theih dih hau. Cucaah cun dakaw Victoria khi mah BBC CNN pawl an rak ra i Australia i media ngan bik ABC News te hna an ra i A ziazer an caam cu mah an caam i kha vuleipi nih a theih pinah an langhtermi a si. Hmailei kan ram ṭhanchonak ding, NGO auhnak ding, ram pakhat sin a bawmh halnak ding vialte kha mah kha a hramai bunhnak a si. Mah kaltak kan tuah khawh a si te lai. Atu a Chinram hi luat sehlaw kanmah tein i ukser dingah kanmah tein kan i rengh kho lo. Vawleicung ram NGO ngan pawl, vawleicung ram i a in cio ngan pawl, vawleicung ram i mirum pawl, cu cu bawmh kan hal hna hau. Mah pawl nih kan serpi hau. Cu lo cun pi ngei ji pak hmanh kan kalpi kho lai lo kanmah te cun. Cucaah Halkha khualipi si sin an laar cu hmunhma an ngei lo timi cu a si lo. Thil theih lo si. nai ngai i a chung kan pemh lo cah si. Meuh ting pakhat sawsawh in puai dih lo. Meuh ting pakhat cu zakhat ah pakhat lawng si. Sawmpua paku a tuah dingmi a um rih. Cucu an tuah khawh lo cun an meuh ting, meuh kan ting kan timi cu, meuh kan lak kan timi cu vok ek la bantuk si.